Insemmilkom, f'dawn l-aħħar ġranet sar studju xjentifiku u rappreżentattiv fost il-popolazzjoni kollha ta' Malta. Inġabar sample ta' 600 persuna fejn ir-riżultati b'mod massimu jvarjaw plus or minus 4 per cent. Studju rappreżentattiv li huwa skont l-aktar demographics ukoll importanti, rappreżentattiv skont id-distretti, etajiet kif ukoll is-sess tal-persuna. Rajna wkoll li huwa rappreżentattiv anke l-mod kif ivvutaw in-nies fl-aħħar elezzjoni tal-2017. L-ewwel mistoqsija li saqsejna n-nies hija min taħseb li huwa l-aħjar mexxej biex imexxi l-pajjiż. Fost il-votanti kollha, fost il-poplu kollu, għandek 52.9% qalu l-aktar li afdaw lil Robert Abela biex imexxi l-pajjiż, 24.1% qalu lil Bernard Grech, 5.2 per cent qalu 'l xi persuni oħra, 2.7 fil-mija qalu ma jafdaw 'il ħadd u madwar 15 fil-mija huma indeċiżi. Biex nifhmu ftit għalxiex dan id-distakk li huwa sostanzjali bejn iż-żewġ mexxejja, hemmhekk wieħed jara li fost il-votanti tal-Partit Laburista dawk li vvotaw il-Partit Laburista fl-2017 għandek madwar 88 percent qalu jafdaw il Robert Abela biex imexxi il pajjiż. Mentri jekk inħarsu għall-istess ħaġa ma fost il-votanti tal-Partit Nazzjonalista għandek 64 percent qalu li jafdaw lil Bernard Grech biex imexxi il pajjiż. Dan huwa riżultat xi ftit jew wisq ikun mistenni wkoll wara elezzjoni ta' kap fejn ovvjament il-kap ġdid tal-Partit eh, Nazzjonalista ikun għadu qed jipprova jgħaqqad diversi fazzjonijiet eh, flimkien fi ħdan il-partit tiegħu. Infatti, fost dawk li votaw il-Partit Nazzjonalista għandek madwar 7% qalu li jafdaw l-aktar il-Robert Abela, għandek madwar 11% li qalu l-aktar ehm, li jafdaw il-xi persuni oħra li ma humiex Robert Abela u laqqas Bernard Grech għandek madwar 2% lu li ma jafdaw il-ħadd mentri għandek madwar 16% li qalu huma indeċiżi. Jekk inħarsu mbagħad li l-mistoqsija li jmiss meta nissaqsejnihom f'każ ta' elezzjoni ġenerali għadha li liema partit tivvota, hemmhekk wieħed jara u meta wkoll napplikaw mudell xjentifiku, l-multiple imputation technique, biex dawk li rrifjutaw li jwieġbu nifhmu x'kienu jwieġbu li kieku kellhom iwieġbu dan is-survey għar-rigward tal-mistoqsija f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada. Hemmhekk naraw li r-riżultati jindikaw li l-Partit Laburista għandu 55.7% tal-votanti kollha Maltin, il-Partit Nazzjonalista 42.2% u dawk li qalu li jivvotaw il xi partiti oħra huma 2.1%. Meta mbagħad allura nikkalkulaw dan fir-rigward ta' voti u nikkonsidraw ukoll kemm qalu nies li kieku jivvotaw f'każ ta' elezzjoni ġenerali għadha, dan ipoġġi d-distakk madwar 40,000 vot. Meta nikkumparaw ma' diversi surveys oħra jidher li l-Partit Nazzjonalista rnexxielu jikkonvinċi ammont ta' votanti tiegħu stess li vvutaw il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali biex jerġgħu jivvutawlu f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada, allura meta wieħed jikkumpara ma' surveys oħra d-distakk naqas. Imma meta wieħed imbagħad jikkumpara mal-aħħar elezzjoni ġenerali, hemmhekk wieħed jara li l-Partit Laburista żied 0.7 fil-mija, il-Partit Nazzjonalista naqqas 1.5 per cent, mentri partiti oħra żiedu madwar wieħed fil-mija. Jekk allura nħarsu li fost dawk il-votanti li votaw il-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali, wieħed hemmhekk jara li 84% qalu li kieku jerġgħu jivvutaw il-Partit Laburista, mentri fost il-votanti tal-Partit Nazzjonalista għandek 74 fil-mija li qalu kieku jerġgħu jivvotaw il-Partit Nazzjonalista. Fost il-votanti tal-Partit Laburista għandek 6 fil-mija qalu li f'każ ta' elezzjoni għada ma jivvotawx, mentri fost il-votanti tal-Partit Nazzjonalista għandek madwar 16 fil-mija li qalulek ma jivvotawx. Allura hemmhekk wieħed jinnota li l-Partit Laburista għandu retention aktar b'saħħtu qed iżomm aktar voti il-Partit ehm, Laburista meta wieħed jikkumpara mal-Partit Nazzjonalista. Fi rigward ta' shifts, kemm partit qed jagħmel inroads minn wieħed għal ieħor fej wieħed mill-aktar riżultati importanti. Hemmhekk wieħed jindika li dal-persentaġġi huma żgħar u wieħed qed jikkanċella lil ieħor Ġifieri m'hemm xi inroads partikolari, ġifieri l-Partit Nazzjonalista mhux qed jieħu xi votanti ġodda partikolari mill-votanti tal-Partit Laburista u lanqas min-naħa l-oħra il-Partit Laburista mhux qed jieħu xi votanti kbar minn tal-Partit Nazzjonalista. Allura hemmhekk dawk il-persentaġġi żgħar li hemm wieħed qed jikkanċella lil ieħor. Allura fl-aħħar mill-aħħar meta wieħed ipoġġi dawn ir-riżultati kollha flimkien, hemmhekk wieħed jinnota li l-Partit Laburista meta kkumparat mal-Partit Nazzjonalista fir-rigward ta' distakk bejn iż-żewġ partiti, il-Partit Laburista hemmhekk żied ehm, il-distakk minn mal-Partit Nazzjonalista madwar 2 fil-mija.